mafhungo nga rofhiwa tshikovhele
ndo livhuwa vha kha ḓi vha vho thetshelesa mafhungo fhano kha Belrand News.

hu khou anganyelwa uri vhathu vha zwigidi zwa ḓana a fumi malo na maḓana a rathi vho pfuluwa miḓini yavho zwo vhangwa nga iyo thaidzo vhukati ha ṅwaha wa gidi mbili iṋa na gidi mbili fumbi-li raru. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Liege. U remiwa ha maḓaka zwi khou fhungudza u na ha mvula kha ḽa Amazon ngei Brazil. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Communications. U ya nga vhatsedzulusi, ho vha na u tsela fhasi ha mvula nga miḽimitha ya fumbili nthihi nga khalaṅwaha ine mvula a i nesi vhukati ha ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fu malo ṱhanu na gidi mbili fu mbili, tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya São Paulo. Khothe Khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho Waterval yo fhirisela phanḓa mulandu wa ramuzika a ḓivheaho tshiṱirikini tsha Vhembe, Bishop Vhofhaṱuwani Roxley Maseve. Vho Masebe vha miṅwaha ya furathi ṱhanu vha khou hweswa mulandu wa u tzhipa ṅwana wavho wa musidzana a si wa malofhani wa miṅwaha ya fumi sumbe. Mulandu wo vha wo bviswa kha mutevhe wa milandu i re khothe. Zwo iteaho khothe ṋamusi ndi zwa uri vhaemeleli vha Vho Masebe vho amba uri a vha thu lugela tsengo. Mulandu u ḓo humela khothe nga ḽa fumi ṱahe ḽa Phando ṅwaha u ḓaho. Zwi tshee zwo ralo, Vho Masevhe vha nnḓa nga beiḽi ya rannda dza zwigidi zwa fumbili. Vho Thelma Rembuluwani Marole u bva kha ḽihoro ḽa Democratic Alliance vho bva mulomo. A muhasho na vhathetshelesi ndi Vho Marole Rembuluwani Thelma vho no khou bva kha ḽihoro ḽa Democratic Alliance. Ro ḓi zwi sumbedzisa hafhanoni mahoḽa ra ri musi hu tshi khou pfi mulandu wo strikewa out of the roll a zwi ambi uri mulandu wo fhela. wo vha wo fanela wo vhuyelela mahoḽa nga vhuseptemba mara ri khou pfa ri khou takala uri mulandu wo dovha wo vhuyelela muhashi na vhathetshelesi ri khou amba nga mulandu wa u wa wa muhulwane eh, eh, khaladzi yashu vhabishopo mufunzi vho roxley masevhe vha khou aledzhi wo pfhi vho eḓela tshihulwane na ṅwana wavho honeha muhashi na vhathetshelesi ṋamusi mulandu wo vha wo dzula hafhanoni khothe ya vatrfala Kha ri ri ri sumbedzise uri maḽoyara a Vho Maseve vho sumbedzisa uri vhone a vhathu vha redi na uri mulandu u takutshedze uri tsengo i takuwe i tshi ya phanḓa. Muhashi na vhathetshelesi, riṋe sa Democratic Alliance ri khou zwi ṱanganedza nga murahu ha musi mulandu hoyu wo fhiriselwa phanḓa kha dzi 19 dza January ṅwaha u ḓaho wa 2026. Ri ḓo zwi sala murahu U vhuya u swika heinoni kheisi i tshi ḓo dzhia tsheo ri pfe zwa uri mulandu hoyu u fhedzisela wo tou itisa hani muhashi na vhathetshelesi. Ri a livhuha. A khou guma ngo rali mafhungo fhano kha Bellerin News. Muthetshelesi arali u na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha ri founela kha 0838612263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela naho tshifhingani tshi ḓaho.